Maitei, mba'éichapako nde ka'aru. Ore ka'aru porãiterei ha nde mbo'ehára. Porãiterei avei. Che ha'e mbo'ekuaahararã Ramona Domínguez Ramírez, añembokatupyry mbo'ehaovusu Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro.

Hechaikuaapu jerererã mbo'ehára. Ñehendivichirũ. Lekaja ojoka mbokaja, mbokaja ojoka lekaja. Ko'ág̃a heta pya'eve. Ñehendivichirũ pya'emíre. Lekaja ojoka mbokaja, mbokaja ojoka lekaja. Oĩporãiteva'ekatu turyete. Ha rekove. Ha'eñíta rohara. Karia'y ojo'o mandi'o omono'õ kane'õ ha'eño. Karia'y ojo'o mandi'o omono'õ kane'õ ha'eño. Ha nde katu tueterei che ne, péicha ñañepyrũta ñane mbo'epy ko'ára. Peru marangatu, irundy, jasypoapy, mokõi su, mokõi pa peteĩ. Ñande katupyryrã ha'e. Oipurúvo kopete umi ñe'ẽ omombe'úva mba'épa ojejapo Ha mba'éichapa oñe'ẽ ñane mbo'epy ñe'ẽtéva. Péva karai ñe'ẽpe ha'e vérbo. Mbo'esyry pokõiha. Techa oparãpe jaguereko po techa oparã. Peteĩháme oĩ. Ogueropoyhu hapichápe. Mokõiháme oĩ. Ohechakuaa ñe'ẽtéva jehaipyrépe. Mbohapyhápe oĩ. Oipuru hendápe ñe'ẽtéva. Irundyhápe oĩ ohendu hapichápe. Pohjápe katu oĩ oipuru ñe'ẽ oikuaavyahúva. Ñañepyrũ hag̃ua, embojoaju he'isévare. Ko'ápe jaguereko mba'épa he'ise ñe'ẽ ñe'ẽtéva ojejapóva oñe'ẽiháicha. Ko'ápe jareko acción, estado, palabra, lengua, idioma, verbos.

Oĩmbaitéma ñane rembiapópe. Ha pe jareko ñe'ẽtéva. Ñe'ẽtéva ha'e opa ñe'ẽ omombe'úva mba'épa ojejapo ha mba'éichapa oñe'ẽ. Péva he'ise ñe'ẽtéva. Ha pe areko techaukarã, techapyrã. Ha pe jemíta che maitívapa ha'e pe ñe'ẽtéva. Amo mitã ogueru yvoty.

Romoñe'ẽmbáma mbo'ehára. Moñe'ẽna nde mbo'ehára. Ha oguenohẽ chupekuéra ovajára tembi'u ha pu kirirĩva, vino timbói. Ojo'y chupe Peru ra'e ha opaivaitéma voi, ha guetereirasa ra'e tembi'u. Okirirĩete Peru ha oma'ẽ mbyku ógapepóre ha oñepyrũ osyry hesave. Opái asyeterei, ohecha upéva pa'i Perú ha oporandu chupe, Mba'e piko Perú nembohesa'ỹva? Ambyasyetereínteko che sy omano va'ekuépe, péicha ha'u javérõ tembi'u hetereíva chemandu'a hese, he'i Perú.

Ha ha'ekuéra niko oho okaru haguãicha ha oguapy hína upeichaite oguapy okaru haguãicha ha ogajára ogueru chupe la tembi'u kirirĩ la hembi'ukuéra kirirĩ upeichaite haku kirirĩ nino timbói ha ojagarráma oĩ Peru rima omoinge ijurúpe ha okaipaite

Ohapypa roguare tembi'u apu perurimami. Oguapy jepeteĩ asajépe perurima oparũ hag̃ua pa'íre umi. Ha oguestunohe chupekuéra ovaja la tembi'u haku irirĩva nino timbói. Ojopy chupe peru raẽ ha okaipaitéma voi, hakueterei rasa tembi'u. Okirirĩeténte peru ha oma'ẽ mbuku ogapekóre ha oñepyrũ osyry hesay. Oskái asyeterei, ohecha upéva pa'i León ha oporandu chupe, Mba'éreiko pe ru nembohesa'ỹva? Ambyasyetereínte ko che sy omano vaykuépe. Péicha ha'u jave rotemi'ũ hetereíva chemandu'a hese he'i pe ru.

Kola okirirĩete. Pa'i leu okaipa tembi'úpe. Okái tembi'úpe.

Che ahecha peteĩ vaka.

Chipa hetereíva.

Péicha ñamohu'ã ñande mbo'epy ko ára pegua ha ñañangareho kuénta ñande jehekuéra oĩ hína ko mba'asy vaiete ñande apytépe, ajépa ha'éva hína koronavírus. Ha jajuehe ivarã ñane po manterei, jaipuru guarã jurumo'ãha ha péicha ñañangareko guarã ñande jehe. Neĩ ame'ẽ peẽme aguyje. Aguyje avei ndéve mbo'ehára.